lexi i stop xa hina xo sungula a bloemfontein

a ko sala katsongo va tekiwa hi ndzundzu loko mi va vona va tele na mati ehenhla ka nhloko i ndzundzu leyiwani vonani mati i hi n'wi nkoka n'wana wa vanhu ni famba ni kombe mi nga rivali ku vhota ne ee va byeleni n'wi vhota yini um mi sms house d

All right, guys. langotetwa fane utwa crowd All right, guys. crowd manitwa oh. Ha twala kahle. kahle kahle All right. thembi Se ku on ne. No, I I dithemba kahle ngopfu. Ah, Kwa ku kuna ku hambana. La hi le Cape Town lawani. Impela. Ufova khatwa timhaka ta wena, mavona? minjhani na Eh, swi swo hisa a leswi va nga xisa swona nga ri hi tshama hi hefemulelana so guys nga ri a mi tsakangi okay uwc mjhani Ah, you see Team Jadi? UCT Ntsontswana. hi ri kwala ka n'wina nga ra mutleli va faneni voice a yi kona Vacemi a yi kona alright guys eh hi mhaka ku pima ka karhi ne very five hi fanekele va hetini um a va tsakisiwa hi mati van'wani ivi va hlwela bichini ma vo Yeah. ene na maendlelo ma swilo a hi swi tivangi ku ri hina a hi tiva ku ri mock wedding ku rhanga yona then hina hi ta hi ta endla podcast na ti-performance ma vo so mara hi ta trya by all means ku ri eh hi hatla hi heta hi nge hlweli swinene and then loko ku ri mina ti-question mi lava ku ti vutisaku hambi hi mina hambi lava ku vutisa hi un'wana un'wana na un'wana hi ta vutisa cause eh podcast ya hina ne i timhaka ta ku ri hi tlakusa ririmi ma swi twisisa a swi tiva ku loko mi ri laha i vatsonga or khomana ni yini ni society i timhaka ta vatsonga so that's why hi tirhisa ngopfu xitsonga hi la ku khoma ririmi ra hina not ku xilungu a xi kahle and then munhu wo sungula loyi nga ta rhanga a ta ne i hi kombela um chairperson ya le UCT. Yeah. chairperson ya le uct o un'wani loyi a nga ta kota ku yimela va le uct okay va le ku teni va bele mavoko

Muy sorry, muni jikisa yini? Sweswi ma twala ne? Minjhani? Okay, minjhani? Hi pfuka. Eh, voice why nga twa? Okay. Okay, ti hlamusele ku n'wina hi n'wina mani? Composition ya njhani la UCT? Okay, um, vito ra mina i Aneth Mabunda and I am the incoming chairperson of the UCT Tsonga Society. 2026. Mm. Abele maboga. Okay, eh hi kombisa hi hlamuseleni ku ri i mi ri khoma na Vatsonga ne? Oro yini? It's Tsosok, so it's UCT Tsonga Society. Okay, ku yi sungule njhani? Hi kombisa. Okay, so UCT Singly group chat, right? It started was it started in 2018. Um,

okay a church view e hayi lava ni tivaka va ni tiva tanihi bontalo bontalo hi leyi nga tsariwa laha oh. nga tsariwa ku bontalo tos okay e e na va lava uwc ya le uwc mi vitana yini i tsonga society e i uwc tsonga society okay yi sungule njhani yona Hey, eh, ya society ya hina at least a hina wahakatimba ngopfu mara a a hi vulangi swona sweswo no mara ya hina um yi sungule hi tindlela timbirhi minkarhi yo tala loko yi hlamusela hi hlamusela hi tindlela timbirhi um hi ku yi sungule hi swiphemu swimbirhi society ya hina yi sungule last year august so hi celebrate anniversary ya hina i think hi ti-twenty five ta august So hi celebrate-eni. Loko yi sungula yi sungule hi ndlela leyiwa, a ku ri na majaha man'wana manharhu, Vukosi, Kulani na Kurisani. So majaha lamawa a UWC ku na ndhawu yin'wana yo yo munhu a hungasela kona va yi vitana ku the barn. Se ka ndhawu liya yo hungasela majaha lama loko va hlamusela va ri va vone leswaku . Hayi no ku na vanhu vo tala lava tshamaka hi swigurupani va tiphina va vulavula tilanguage ta vona so na ho va kunguhata ku no mhani why hi nga sunguli mhaka leya society even then hi sayiti lerin'wani ah, PJ hi sayiti lerin'wani hi sayiti lerin'wani um a ku ri na mina na tonia so mina na tonia tonia Eh. luyane Eh. oh, yeah. oh. so mina na tonia last year june july eh, hi kunguhate ku hi fane hi sungula tsonga society le uwc loko hi kunguhata ku hi fane hi sungula tsonga society le uwc hi vulavula hi swona hi vulavula hi swona loko se recess yi hela hi vuyela ka second semester last year tonia i vuye ka mina a ku no mani ku na vanhu lava nga n'wi approach va ku eh, va lava ku sungula UWC Tsonga Society Hey Se hi vona chairperson ku- loko ndzhani mi ndlele swi ya ka sound a ni le ku mi teka mike mu yisa non'wini why mi wu veka hansi mu yisi ndhawu yin'wana ka swi swo hisa u nga tshami ka swi swo hisa na mi twa ni khomeleni dj ya swo laha hi pfa hi bela dj mavoko mani ezandleni Okay, yeah, yeah. so um tonya a ni hlamula ku no ku na vanhu lava va nga na mihleketo yo yelana na hina Ni byela Tony a ni ku, hina hi nge pfuli UWC Tsonga Society ku ri na van'wana va lava ku ta yi pfula. Hi fanele hi va unite. At the end of the day a hi lava ku ta ku Matsonga a UWC na le CPUT ma hlangana hi va xilo xin'we. Then Tony a a ni connect-a na lava van'wana va nga sungula va nga kunguhata Lead the Band ivi then hi hlangana hi sungula se loko hi sungula hi sungule hi ri six last year a ku ri tonia na majama hi five loko so tonia ku ri nhwanyana ri yexe ya tonia loko ni swi tsundzuka kahle ku ri nhwanyana ri yexe okay. swi swo hisa swi swo hisa swinene ya mm, se na loko hi hlangana ka ti-meeting a ku va a ku ri hina va hi five na tonia mm. a xihundleni xa hina i munhu wa ku rhandza majaha ah. okay. hinkwako hi famba na yena mm. okay so then ku joina ku joinisa ku yini sweswiwani uh, sweswi a ah, ku joina swi karhati loko u lava ku joina uwc tsonga society ku na membership form leyi i yi sayinaku mm. sa hina swi karhati i 20 rand 20 rand 20 rand yinene leyi wow a va beleni mavoko ma mavo hi 20 rand yaleyo mm. namuntlha hi te mahala hi ta dya mcdonalds okay hi 20 rand yaleyo hi ye beach hi 20 rand yaleyo next week hi ta dya kona hi, hi, hi endla lovola ku ta dyiwa ku ta ku ri na lovola e okay. hi 20 rand hi 20 rand liya ku cata buti lava va nga tshama laha mi nge- mi nge va voni va Lavaya? va ntimenyana mara mara va langutaka va kha va chava nhonyana musi mi tshama mi twa va ku na nyoka hansi hi yo liya Hey! va rhandza swo hisa e swi swo hisa okay Wa ka Then temba mara- bye le henhla. mara timo hetelela Uh, marito yo lehe yo hetelela i ku na tsaka swinene loko ni vona matsonga ma hlangana hi ndlela leyiwani tsundzuka lembe leri nga hela hi nga se va officially na uwc tsonga society va uct va kote ku hi rhamba hambiswiritano swi kombisa ku matsonga hala hi le ku lavaneni and hi le ku hlanganeni la cape town ndhawu yin'wana na yin'wana leyi ni fambaka ka yona la cape town it's in a mall uh, shopping center wherever la nyaku ko ni hlangana na mutsonga ni twa mutsonga kha vulavula and not just anyone vanhu lava nga na tifamily va nga na vana mm. and eh, hi hangalake ngopfu so i think it's a good thing loko ku va na tsonga society ku hi ta hlangana hi ta hlangana ku fana hina udwc tsonga society a hi amukeli ntsena vana va le udwc na va le cput va kona kwala so xikulu i ku hi lava ku ta ku matsonga ma hlangana ma va xilo xin'we Xin'wana lexi ni nga xi realize-a hi loko ni fike la Cape Town i ku ma vona munhu un'wana na un'wana ngopfungopfu vanhu lavo driver ti-Uber va ta mi byela ku loko i nghena laha i vulavula na vona va ta ku i huma kwihi i huma Limpopo va ku are you Venda are you Venda munhu un'wana na un'wana a Limpopo. va tiva mavhenda ntsena ma ni mm-hmm. twisisa so hi fanele hi tshame hi kha hi hlamusela ku no hi matsonga a limpopo ku na matsonga mavhenda na mapedi so matsonga a va tiviwi ngopfu so ni twa ku ri mhaka kahle loko se hina matsonga hi titlakusa hi ndlela leyiwani mm. eh, eh, emdak yebo Mina laya ka ka ku va va vutisa ku i Muvhenda or Muchangana mara loko mi yi langusini n'wina chairperson mi vona Muchangana. Xa hi nghohe ne. Ni ka chairperson va na nghohe ya Mhaka kahle. nghohe. yeah so and then yeah no eh ha khensa swinene na hina loko va hi tilani ne as a Shangani gang a hi endlela n'wina favor hi n'wina mi nga endlela hina favor Favor. ma vona yeah cause hi lava ku tlakusa ririmi then mi nyika opportunity ya ku hina hina hi ta hi ta kota ku khoma swilo leswiwani hinkwaswo mavoni as vatsonga mm. ende mhata ku ku endleke yini eh. va le north west university na va le vets va te ri kwaku ndo vheni swi boxa kwala va kombela ku next year va lava ku hi hlangana ndhawu yin'we tiyunivhesiti letiwani hi a hi swi beleni mavoko ya ende so lexi ende hi nga ta ta endla xona i timhaka ta ku we are trying ku ri hi kuma yi sponsorship mhm. leyi nga ta sponsora swilo leswiya hinkwaswo meaning ku loko ho xi kuma swi ri na ti-travelling cost ti ta va ti hakeliwile ah no i can ma vona sustain so if possible hi kombela chairperson chairperson hi hlangana hi hlanganisa tinhloko hi vona ku swa humelele swilo leswi chairperson ya le ya le uct very xi kona sponsorship ni kombela va vheta va ni hlamula sweswi kwala a swi bele mavoko all right chairperson thank you so much um ku na ti-artist tinharhu ehandle ne N'wakhambani, I'm not sure if mangitwa mara wa ha ri kuteni u le ku beni ka ti-hit metro beats nqamza the producer hi yihi artist leswi nga leyi mi lava ku yi ta for just for three minutes yi ta Hey! vutisa. one yo sungula mulamani Hey! N'wa- n'wakhambani alright Okay. manager very now valava artist yo sungula ku va ku ri n'wakhambani a tali n'wakhambani

swi lava nghena hi risimu yeah.

Shishohisa. no u ta nghena u ta perform performa mukavuleli so wa kambani ayi kunjhani bukini minjhani i xin'wanani mukati i voice i xin'wanani um n'wa kambani ni a ni mixini ta tese ti nga kona ni yes majala ma nga la mo talo hi vo ma nga rhanga ma ku hi lava khokhomeleni ya leyi tala so okay n'wa kambani mani ku va ku tiva A N'wakhambani i Beatrice Nhlovo Mathebula a kaya ni huma ka Gawula. Yes. okay then Yeah. u na malembe mangani Matele. mangani 19. so i- ha- enza potaja antwali all right guys Fane utswala. loko ku ri ku na lava ku vutisa n'wakhambani something a vutisi mike liam un'wana na un'wana ele mike yi khome hi swo hisa

Mm. Mm, swi swo hisa ololo a ku na six pack musi mi ni ri ku lava huma six pack eh. ma swi swo hisa ko huma ndlala so um vito na xivongo khotso mayana kumbexana mayana ri khotso swi ya ku swi lavisa ku yini um so eh, lava ni tivaka okay it's fine um so me ni part of the executive ya tsonga society okay um ya khensin khensin khensin mendla khosi yihi ho ho eh, mi- mi nga hlamuli va le ku maketeni vanhu xitayela wa vona yanani mahlweni Eh, swi dlayi um so question ya mina uh, na ta vutisa ku ri like uh, n'wakhabane mm-hmm. i ngo va personal mara a ni tivi ku fong va voice yona yelelana na yinana um mm. who's this girl um emahlweni sesi cha va kona but a va le ka industry or anything

ebrur gan la ba mai kwala yes okay uh yi on matwana oh na itolovela swa ku vulavula ka timike ne okay i mean xivutiso xa xi simple wa xi tiva na we u na munhu na wa jola na hlamula sweswi

um me xivutiso xa me u ku uh, ka instagram i mavito i n'wa kambani wa kambani yes sir all right dj all right thank you so much for joining the second one black taman kusale ngabza kusale metro beats ngabza ngabza kwalana

Aye. Minjana. Ikora mzee. Ikona. Na uta munhu rhandza ku lehisa. No, I'm I'm still I'm still happy man. Mm. Na tsakile ku vona rhandzu leri nga la. Yeah, yeah. Thank you. Va ku lava lava. Lavalavi. Ya utsaki ngopfu. Okay, eh, info. Very lava ni brother vusa question ni mara ndza rhandza ku vusa question yo simple yale yayo. Ngcabza imama but mene mama pela pela. Three- u na 3 minutes ntsena Eh, yena u rhandza waka timba a n'wi tiva hina hi tshamaka na yena i mi edgar maweya edgar maweya edgar famanda maweya ka sikhunyana ka sikhunyana Yeah. okay loko u ri na n'wana lavaku a nga lava ku va ku xivu- ku xivutiso vukona ni ku voni kwalano u lava ku vutisa nyika vukona laya i khale va kha va copalana ti ti-kiss hambi ku ri ku ri confessa swi right Eish, swa ndza nga ri mani. xivutiso hambi u ri eh mm. Minjani boti ngabza. Chef Trini Poop. va vitanana hi mavito ya le pasini Oh, xo sungula na ku rhanga ni complimenta ni rhandza risimu ra wehe. Mm. Dankie. I favorite artist ya mina. Mm. Stella guest house leswi. Give her a chance, dog. oh, yeah. lexi ni lava ku xi vutisa i ku um ku na single or album leyi nga ta yi expecta from n'wina na before december hi ta cina

Nqabza u nominetiwile ka Xma 20 swa ti-awards ta Munghana Lonene. So ma a mi swi tiva? A mi nga swi tivi? A mi swi tiva? Lavera va swi tiva. A mi swi tiva? Va swi landzela. Okay, ni kombela ku vutisa ku hi yihi

Ka Munghana Lonene ku xavisiwa ti award. Loko ku ve a mi rightful winner ivi va yi xavisa mi ta swi endlisa ku yini? Me ni kulela ka musical family uh me ni dyondzisiwini from the beginning ku ri music a wu endleriwi ti award wu endleriwa vanhu loko vanhu va rhandza music we are winning. Clackers. Yes, okay, thank you so much ku hi joina hi ta tlhela hi hlangana futhi. Eh la landzela kwa ku hetelela metro beats metro beats So, so.

mi korhama mi ringana na majuli swo korhama futhi wa swi toloverini alright uh, se la hina metro beats lani metro beats hi komisa hi wena mani i xivutiso xin'we za vusa xona nde huma kwihi leswi nga swi ta suka hala oh, metro beats i artist real names machavele bonga ni mosexamu from kakala village

Oh, that's a tough question. yeah. Yeah, I feel like uh, music lunu yenda ku ulabla ngofu identity ya mina because I can't make music if I ka ndaw ya sharp. Um, most of the songs put ngoma leyi nga ta vulavula hi yona xitori na xitori I really relate to that song so like uh,

Success yi ve easy ya ha ri ntsongo. We was able to do this. So yeah. Yeah. By the way, misalo yitsongo ne mi nga voni miri lowa u na 20 years metro beats yo mara hambi mi kha mi n'wi hindza mara heyi hambi mi kha mi n'wi hindza vavasati loko mi n'wi lava va mi ta n'wi kuma mi nga vileli yeah then next question

Jonathan Mike. Loko so okay. A ni ku loko se ku hela podcast a ni ku a mind ku eh ni endla interview na n'wina there's Oh like Metro Beats ne? Ye mameni kunene mic yaleyo. ni mame njhani? Ebot, loko mi tsakamisa a mi yi khomi nhlokweni na ni. Hayi mali.

okay a ni ku hi endla eh, some sort of eh, interview ne mm. where like this interview involve our testing mara nge vuli ku testing ya yi- ya yini so uh, no a swi swi nghozi ngopfu no manager va- manager mi ta vulavula na manager ya yena yena after. ya ya ya ta ya hi nkarhi la ya eh? a swi teka two minutes a swi teki nkarhi wait ga- twanani ne metro beats u na manager ne so a hi swi tivi va ta dyondzisa ku yini loko ku ri manajeni a ala a ku na lexi nga ta xi endla but for mina ni ta ku a a hi problem na mina swa ni chuhisa leswo testa testa wa What- famba- yeah. Sama- wa famba u wa la u testa manager is yini? coming last question Last last question hi leyi question hala kusuka ka tatana mayana ri court okay ku na un'wanyana oh wait wait if ku na un'wanyana ku na un'wana hala okay it oh if ku na un'wana wu new a khom mike mayana command mike ba a va ri hava kona ahe ahe ahe eh na ta vutisa ku ri um All right. Yeah, Metro Bs wa producer. He does everything. Music wa yewenda nkwa. Nkwa music wa yewenda everyone. Okay. Eh uh, Okay. Akaya akaya vumbirhi nto kumbe xana um I xivutiso mara a ni ta tsakela ku Metro Beats a nga sign record label ya nchumu. na mga wanu na mina yo leyi buzo mi ni ta sayina van'wana khezo ndi zwone Can- all right uh, thank you so much eh It's okay, ma'am. kumbe kuna yo hetelela ya okay gucci all right Oh. ku na magudzumela ndhawu leyi liya hi yona liya a yo ya pasta liya yo nga ri yona all right Uh, okay, uh, vito i Matimu Miyambo kusuka ka Nkovani. Um, question leyi ni nga na oh yona kamiyambo mi Kamiyambo. related na jensia na mani jensia ah swa endla a ni swi tiva okay okay um question leyi ni nga na yona for metro i ku ri um i sungule rini kahle kahle ku endla eh, swa music okay Na ku endla swa music ni sungule ni ri na nine nine years. A na ha ri sure if I count back ku i malembe mangani mara but ni sungule ni ri na nine years. Va byeli ku hi sungule swin'we. Um I think ku hlamula question yaleyo loko mo ya ka ti interviews ta Shangani Gang. Na biography yi koho plus. Ya na biography yi kona Yeah, na le ka na ti Google. interviews ta Shangani Gang yi kona u hlamuselini masungulelo ma yena Va kha va ku music. nkarhi last question manager hi ku tsutsuma.

I manager Philani. I manage a va nge rili sweswiwani nga kwalawani eh so eh manager loko na n'wana a nga na question a lava ku vutisa manager a vheta a vutisa sweswi swi ma- swi fambelana swivutiso swimbirhi na swo vo kongoma, na vo metro beats beats, yeah. yeah na brew leswi swa testing mi nga eh, va- mi nga vhe mi hlamula xo xa nhlamulo i testing ku munhu a nga suka ya lava nga ta n'wi byela ku nge swi tivi ku ta hisiwa kumbe u ta cheriwa hi mati so unfortunately swilo swa pra swa ti-secret hi nge swi endle buti it's better mi hi byela straight ku mi lava ku endla yini then hi ta endla mi ta va hlamula ku mi lava ku testa yini swi right okay Hey, yes lava ku dlayeliwa ntlambi la Um, minjhani hi pfukile hi ngo vona um, i'm aneth mabonda ni huma ka majosi um, my question is

Okay. Um, mi nga s- senda email ka metrobitsarsa at gmail.com kumbe mi whatsapp or mi fona ka 0789841716 Okay. then ti-discount hi ta ti bula loko se hi ri kwalano All right. Last question. Uh, nataka? Yes. Okay, uh, vito, i vito i Rulani. Angeka xivongo. So, nto e Metrobit aku Yeah, Olani yeah. Msimango. Eh nto me turbita aku eh wasayina. If una your talent and ila kusayiniwa here, what do you have to do for that? Uh, the same booking line, me, me rumela message ka mina so that we can firstly see ku mi lava yini and nakona hi ta swi kota na because one thing a hi la ku waste talent ya munhu and nakona a hi la ku waste nkarhi wa hina. but loko mi rhumerile and then ni swi vona ku mi serious ya and i will tell you ku na metro biz swi n'wi tekele like four times ku a kha ni kombela ku ni va manager ya yena so na wena swi nga endleka swi ku tekela nkarhi wo leha Yeah. all right all right then questions swin'wana na swin'wana swivutiso swo hetelela maybe swimbirhi hambileswi nga swa ti-artisa swin'wana na swin'wana okay Uh, Mike, you on? Come up. One. Yeah. Oh, question ya mi ya ka manager na ku vutisa ku mi manager ta artist ntsene na like vo yimbelela ntsene loko no lava ku manejiwa hmm? swi swo hisa manager manejani manager o oh, oh, manager question i ku mi nga n'wi maneja na ivi hi famba na yena ya n'wi maneja maneja namuntlha ah, skipa xexo xi ra have a health girlfriend wena la ku famba na vanhu ya va manager a ah, ni vula n'wina manager um vukona ne At the current moment ni lava ku kurisa xigaza so ni nga tsakela ku manager tinqambi leti lava ku kurisa xigaza ka sweswi ni huma from mapiano I've managed models before but right now ni lava ku focus ka xigaza la ku manager mbilu nguma ala ah mina ni ni disappointini question ya Kempini, hetelela manager. in general a yi swi tivi maybe ya ka gaza or swin'wana a ku na loyi a vutisa before mina eh ku hava ko helene Oh, a ni na Ka- vangu se ku la ku va vavasati. ready ti-performance a ni na vangu vavasati ni nga ta vutisa ku ri um a ku na ti-brand or ti-deals leti ti nga kona for metrobeats in terms of uh, branding himself and marketing okay currently ma vona ku ni mbale xikipa xa njhani ne Yeah. hi xi endla with good clothing wear and eh, me le ku n'wi endleni ka swikipa swo tala ene va le ku swi distributeni va va swi rhumela ka tindhawu to tala so loko munhu a lava swikipa mi nga sungula lani ku na swikipa ku na ti-key holder ku na tikepisi na swidloko so we are hoping ku like in the future will have much more for yena all right eh hikwalaho ka karhi guys ne eh, maybe after hi ta vulavula hi lola xin'wana xin'wana question loko mi ri na tona sweswiwani i nkarhi wa metrobit na ncamsa i nkarhi wa ti-performance because hi ya ku pfaleni hi buhe karhi